Hutt Iech schonn eemol gefrot, wéi Dir d'Regierung kënnt zur Verantwortung zéien? Oder wéi ee sécher stellt, datt d'Ministeren hir Muecht net mëssbrauchen? Haut weise mer Iech, wéi Dir mat enger parlamentarescher Fro d'Regierung kënnt zwéngen, Äntwerten ze ginn. An dat mat just enger E-Mail. Wëllkomm bei Parliament Decoded. Ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber. Haut kucke mer ee vun den essentiellsten demokrateschen Instrumenter, d'parlamentaresch Kontroll vun der Regierung duerch Froen an Interpellatiounen. An all demokrateschem System spillt d'Parlament eng zentral Roll als Kontrollinstanz vun der Regierung. D'Parlament ass net just do fir Gesetzer ze maachen, mee och fir d'Regierung zur Verantwortung ze zéien. Verschidde Kontrollmechanisme si ganz visibel, wéi zum Beispill d'Méiglechkeet, eng Motioun vu Mësstraue géint d'Regierung ze stellen. Anerer, méi alldeeglech, sinn awer genau esou wichteg, d'parlamentaresch Froen. All Deputéierten huet d'Recht, der Regierung Froen ze stellen. Wat ass esou eng parlamentaresch Fro? Et ass eng Form vun offizieller Kommunikatioun tëscht Deputéierten an der Regierung. An et gëtt dräi Aarte vu parlamentaresche Froen. Déi schrëftlech Fro. Dës ginn um offizielle Wee un e Minister oder d'Regierung geriicht. De Minister muss bannent 30 Deeg eng Äntwert ginn, déi dann och am Compte-rendu verëffentlecht gëtt. Zweetens sinn mëndlech Froen. Dës gi wärend spezielle Froestonnen am Plenum gestallt. De Minister äntwert direkt a mëndlech. Dës Froestonne sinn ëffentlech a ginn op Chamber TV iwwerdroen. An drëttens ginn et drénglech Froen. Wann e Sujet ganz dréngend ass, da kann een eng drénglech Fro stellen, déi méiglechst schnell beäntwert muss ginn, oft schonn an den nächste Sëtzungen. De grousse Virdeel vu parlamentaresche Froen ass, datt d'Regierung muss äntwerten. Si kann sech net aus der Verantwortung zéien oder d'Fro einfach Ignoréieren. D'Äntwert ass och ëffentlech, wat Transparenz garantéiert. Als Piratendeputéierten hunn ech zanter 2018 iwwer 500 parlamentaresch Froe gestallt, zu Theme vun Digitaliséierung iwwer Transparenz bis zu alldeegleche Problemer vu Biergerinnen a Bierger. Dacks entstinn dës Froen aus direkte Gespréicher mat Leit oder aus Informatiounen, déi mer zougestach ginn. An do kënnt Dir als Bierger aktiv matschaffen. Wann Dir eng konkret Fro hutt, wou Dir mengt, d'Regierung misst Recheschaft ofginn, kënnt Dir mir se schécken. A wann et e sënnvollt Uleies ass, stellen ech se als offiziell parlamentaresch Fro. Schéckt mer eng E-Mail op sclement.cht.lu oder benotzt eis speziell Plattform fro.lu, wou Dir einfach Är Fro kënnt aginn. Wichteg ass natierlech, datt d'Fro seriö ass an e reellt politescht Uleies betrëfft. Konkret Beispill, Virun e puer Méint huet eng Persoun aus de déi am Gesondheetswiese schafft, mer iwwer Problemer bei der Tariferstruktur geschriwwen. Ech hunn dës Informatioune geholl an eng parlamentaresch Fro dorauser formuléiert, déi d'Gesondheetsministesch mer huet misste beäntweren. Mee et geet net just drëm Froen ze stellen, d'Äntwerte mussen och analyséiert ginn. Dacks enthale se nämlech wäertvoll Informatiounen, déi soss net ëffentlech oder net einfach zougänglech wieren. Anerer kënnen awer och. leider ganz auswäichend sinn. Wann eng Äntwert onbefriddegend ass, da kann een nofroen oder och eng Interpellatioun ufroen oder d'Thema bei engem Budgetdebat uschwätzen. Et ass e Prozess an net just eng eenzeg Fro. An engem demokratesche System ass d'Transparenz fundamental. D'parlamentaresch Fro ass ee vun deene wichtegsten Instrumenter, fir dës Transparenz ze garantéieren. A well ech als Deputéierten e Vertrieder vum ganze Vollek sinn, ass Är Abezéiung an dësem Prozess net nëmme legitim, mee souguer wënschenswäert. Dir sidd d'Aen an d'Ouere vun eiser Demokratie, Dir gesinn an héieren, wou et eventuell Problemer gëtt. An der nächster Episod kucke mer, wéi d'Chamber de Budget kontrolléiert, dat heescht, wéi mer iwwerpréifen, ob d'Regierung d'Steiergelder sënnvoll ausginn huet. Abonnéiert de Kanal a schreift eis an de Kommentarer, wéi eng Fro Dir der Regierung wierklech gären eng Kéier stelle géift. Oder nach besser, schéckt se direkt op fro.lu.